Миңа рәхмәт языңыз, мине зурлайтып Аллаһ Тәгалә зурлатыр үзегезне. Хөрмәтле Минхаҗия Бахман кызы, ихлас күңелдән 90 яшь тулу көнегез белән котлыйбыз. Сәламәтлегегезнең киләчәккә дә сынатмавын, тормыш сөючәнлек һәм оптимизм беркайчан да кимемәвен телибез. Якыннарыгыз үзләренең кайгы тучанлыгы, игътибарлары белән һәрвакыт сөендереп торсыннар. Һәр яңа көн шатлык һәм уңай кичерешләр белән китереп торсын. Үзегезгә һәм якыннарыгызга гаилә иминлеге, бәхетле озын гомер телибез. Олы хөрмәт белән район башлыгы Рамил Тәлгат улы Айбатов. Менә чәчәк. Егетләрдән чәчәк, егетләрдән чәчәк. Наса, нәләгә генә бүләк. И, балакам, ник зурлатты сине падин зурлады. Без инде 90 яшенә килгән кешеләргә тагын 5 елдан 95 яшеңә килергә язсын дип телибез. Син инде эчтән генә амин дип утыр. Ул 5 ел күз ачып йомганчы ара, уза да китә. Менә 95 яшеңә дә шулай матур итеп җыелырга насыйп булсын. 100 яшеңә дә килергә насыйп булсын, чөнки районда 101 яшен тутырган әбиләр дә бар. Балакайым, Алла рәхмәт яусын, һәр барсагызга да 90 яшь матур, әлхәмдулиллах, әлхәмдулиллах. Шөкер, шөкер, мең мең шөкер. Кәннәр инде кызык булмады берсе, балакайым. Менә хәзергесенә, әлхәмдулилла, шөкер дип яшим менә хәзергесенә. Ә менә ике ай гына 61 яшендә бер малаем үлде. Йокыдан тора алмады, йөрәк ике мәртәбә операция ясаннар йөрәгенә. Ант үлде. Унҗи яшендә бер малаем үлде. Бабаем үлде 61 яшендә. Менә ике малаем белә, әтисенең икесе менә бер чамада үлде 61-дә. 62-ге тора алмадылар. Шул менә шулай иттереп, коннята, коннанам

Иртән иркәмдиләй. Чиктек бит сыгырлы башкир. Бәйләдек тә, чиктек тә, ани башмаклар да бәйләдек, чиктек тә, әрләдек тә. Алла башкир. Дүрт малай, өч малай, бабай, дүртесенә дүрт свитер бәйләгән бәлки булмады бер свитерлар ниләр. Кибетләрдә дә буе. Эрле бәйләп юып, сары геннан да. Әлхамдулилла, әлхамдулилла, Алла Тәгалә гомерне дә бирде, исәнлеген дә бирде, әлхамдулилла. Әни безне нык итеп тәрбияләде инде, ул безнең әз генә кырысрак тәрбияләде. Кечкенә чакта безне инде әни кызым, улым диеп кочаклап үбеп кенә тормады. Без инде аны шундый каты күңеллерәк дип уйлыйдыр идек, ләкин инде ул хәзер менә олыгайгач үзе әйтә, сезне орша идем ди, тормыштан нык булсыннар дип әйтеп тәрбияләргә тырышып. Аннары үзем кырыйга китеп елыйдыр инде, ләкин без аның беркайчан да күрмәдек шушындый елаганын. Шулай тәрбияләде ул безне. Э, Әни инде ул вакытта инде бөтен кеше дә шулай булгандыр, пич белән тәмле таба ризыклары һәм безнең инде мәктәптән барырга иртән йокыдан торуга безгә әни гел кабартма пешереп куя иде. Менә иң тәмле кабартма безнең әнинең кабартмасы иде.